अपने कोनो गेलहा गे। फ्रंट मे अते पॉपुलैरिटी किनको पास हेतै। नमस्कार प्रणाम हम छी अहाँ के मिथिला के बबुआ विजय झा और आइ स्वागत करै छी अहाँ सब के अपन सब के अंगना दलान टॉक शो पर और आइ के जे अतिथि छथिन से मतलब अहाँ के की कही इनका बारे में लीजेंड छथिन मिथिला के और हमरा लागे या कि एना अपना सब के शो पर लीजेंड आबि रहल छथिन ई टॉक शो के नाम जे छै अंगना दलान अंगना दलान लीजेंड शो राखि देल जाय कियाकि सबटा लीजेंडे आबि रहल छथिन हम बात कर रहल छी अहाँके मिथिलाके शान मिथिलाके जान आओर मिथिलाके पहचानो आओर युवा सबके दिलके धड़कन सिर्फ एकटा भौजी ये कहैसँ हिला दै छथिन पूरा स्टेजके पूरा मिथिलाके आइ अहाँ सबके बीच माधव राय जी सबसे पहले तऽ भाईजी बहुत बहुत अहाँके धन्यवाद कि अहाँ अपन कीमती समय अंगना दलान टॉक शो के देलिए और हमरा सबके टीम के देलिए आ समस्त मिथिलावासीके हम आदब रही प्रणाम करै छी गोर लगै छी आओर मिथिलाके बौआके बहुत बहुत शुभकामना दै छियनि जहाँ जाय ततहु मैथिली अपन चीजसभ बना बना कऽ मिथिलामे एखन परसि रहल छी लोक अहाँके खूब पसन्द कऽ रहल छथि आओर सङ्गे अहाँके व्यवहार एतेक सुन्दर यए जे एखन हम एतेक व्यस्त छलहुँ तकर बावजूद अहाँ हमरा फोन कयलहुँ तऽ हम समय निकालि कऽ आओर अहाँके सङ्गे बैसल छी अँगना दलान टॉक शो मे अहूँ सबसँ आग्रह निवेदन जे जहिना हमरा सबके सपोर्ट केलियै तहिना सब गोटेके सपोर्ट करियौ ने मिथिलाके बौआके खूब आशीर्वाद दियौ जे नीक नीक कन्टेन्ट बनाकऽ अहाँ सबके देखाबैत रही भाइजी अहाँके देखैसँ लागल हँ जतेक देर हम बात केलहुँ हँ कि अहाँ बड़ा ही सभ्य मतलब ओते कोनो अहाँ भौकाली नहि कोनो किछो आओर स्टेज पर चढ़िते ओ स्टेज अहाँ लागे हमरा टच करिते हम एते एनर्जी केना आबि जाइया हम एक बेर लाइव अहाँके अखने देखैके मौका प्राप्त भेल छले हमरा कोन गाँव छलै दाँत दाँत आओर हम देखलियै कि हिनका स्टेज पर जाइते देरी एते एनर्जीसँ मतलब कतऽसँ एनर्जी कतऽसँ आयल अहाँके पास ऑडियंस देख कऽ कि कतऽसँ एते एनर्जी कतऽसँ अनलियै देखियौ होइ छै कि जे अहाँ काज कोनो भी करी लेकिन जखन अहाँ जे काज जखन करै लए जाइ छी हूँ ओहि काल मे अहाँ अपन सौ परसेंट ओतऽ सँ दऽ कऽ अबियौ जे बिलकुल लोक केना हमरा सँ खुश हेताह केना आशीर्वाद देताह लेकिन तकर बाद जखन फेर अहाँ ओहि मंच सँ उतरि जाइ छी तऽ अहाँ एगो जमीन सँ जुड़ल आम व्यक्ति छियै किएक तऽ अहाँ स्टारडम किनका लग देखेबै जे अहाँके बनेलथि हन तिनका लग तऽ नहि आ देखबै हा हा की बात कहै बनेलथि तऽ उएह बिल्कुल भाइजी ठीक छै अहाँ प्रोग्राम जखन करै लए जाइ छियै स्टेज पर लोक अहाँके देखै लए आबै छथि तऽ ओहि कालमे अहाँ अपन परफोर्मेंस करियौ सौ परसेन्ट दियौ हूँ जते भगवान अहाँके ज्ञान देने छथि दोसर बात कहलियै एनर्जी के बात तऽ स्वाभाविक छै ने जखन ओते लोक आबै छथिन आशीर्वाद दै छथिन ताली बजा कऽ तऽ किनको हमरे नहि सभ कलाकारके उएह देखलाके बाद एनर्जी आबि जाइ छै शरीरमे आ तकर बाद सामान्य जीवन जीनाइ हमरा कनि बेसी नीक लागैए ताहि दुआरे हम उएह जीवन जीबै छी नहि नहि ई चीज हम अहाँके देखलहुँ ओहि दिन कि अहाँ जहन हमरासँ मिललखिन ई तऽ एकदम सभ्य हँ बौआ की हाल चाल मतलब बड़ा ही सिंपल नहि कोनो किछो आ ओ एनर्जी अहाँके देखलहुँ ट्रांसफर होइत ओहि मतलब किछु आधा घंटा पंद्रह बीस मिनटके अंदर अलग लाइवलके हमरा लाइफ देखियौ बौआ एहिमे छै कि हम बता दै छी मानि लिअ अहाँके नजरिमे हमर बहुत नाम भऽ गेल छै हूँ हमरा लोग बहुत लोक चिन्है छथिन तऽ जरूरी नहि ने छै जे अहाँ आइ शुरुआत केलियै हँ तऽ काल्हि अहूँके लोक एना अहिना चिन्हता तऽ एकर मतलब ई तऽ नहि छै जे हम अहाँसँ एगो स्टार बनि कऽ बात करियै अगर मानि लिअ हमसभ एखन लोक जानै छथिन चलि रहल छियै तऽ काल्हिके भविष्य अहाँसभ छी तऽ जे काल्हिके भविष्य छै तऽ ओहि आदमी सङ्गे तऽ हमरो इज्जतमे बात करऽ पड़तै आओर आइ काल्हि की छै अहाँ लोकके इज्जत देबै तखने लोक अहाँके ई इज्जत बात देतै भेल बिलकुल सही तऽ ताहि दुआरे हमसभ चाहै छी जे जे हमरासँ जूनियर हेथिन तिनको आ सीनियरके तऽ कोनो बाते नहि सभके सम्मान करय चाहै छी जे मानि लिअ हम जखन सम्मान देबै तखने तऽ हमरो मानता आ हम बुझबै जे नहि ई हमरासँ जूनियर छथि तहन ओ हमर कतेक काल इज्जत करतै तऽ सम्मान पाबयके लेल लोककेँ सम्मान दिअ पड़ै छै तखने अहाँके लोक सम्मान करत भाजी एगो बात कही ई हम तारीफ हिनकर अ, अखन राम बाबू झाजी संगे हमर एगो पॉडकास्ट भेल छै से पिछला हुनका मुँह से सुनने रही हम जे अहाँके सहजताके बारेमे अहाँके आदर्शके बारेमे आइ हम देख रहल छी ई चीज अ, जे अहाँके कते मतलब ई चीजके लऽ कऽ अहाँ बड़ा ओ कहलखिन जे दस साल अहाँ शिष्य बनि कऽ हुनका पास रहलियै आओर मतलब अति लगन रहै हमर सिखैके जहन हुनकासँ हमर बात भेल छलै ओ कहै छलखिन एकदम लगनसँ ओ सिखलखिन आइ तक किछु नहि कहलखिन नहि कोनो होइ छै ने कि एक सालमे देखै छै तऽ आदमी कहै छै "ए, हमहूँ स्टार छियौ एक सालमे फैन अहाँके स्टेज पर चाहे वाला ओहि समय ओहो समय अहाँके बड रहए जेना गीत गाबै छलियै ओ कहै छलखिन जे जे लोक सब झूमि उठते मतलब हिनकर गीत सब सुनि कऽ आ ओहि समय अहाँ कहियो किछो नहि केलियै दावा या कोनो भौकाल नहि बनेलियै ओहिके बादो अहाँ एगो शिष्य बनि कऽ जे अहाँके सादगी सिम्प्लिसिटीके जे मेंटेन केलियै से बड़ा कमाल करै छै देखियौ अहाँ जे हमरा मे अहाँके जे चीज नीक लागल अहाँके जते चीज नीक लागल ओ सभटा हमर गुरुदेव आदरणीय श्री राम बाबू झा जी के देन छैन ई सभटा सीख हमरा हुनके सँ भेटल य कि लोक लग केना बात करबाक चाही लोक लग बड़ सिंपल देखियौ गीत गेनाइ अलग चीज छै लेकिन गीत के संग अहाँ जे गुरु लग रहि रहल छी आ ओ गुरु अहाँके एकटुक सुपारी नहि खाइ छथि ओ गुरु जे छै से केना लोक लग बैसै छथिन केना लोकके मान सम्मान करै छथिन हुनकर लोक केना मान सम्मान करै छै केकरा संगे केना बात करबाक चाही ओ सब चीज सारा जे छै से हम हुनके सँ सिखलहुँ हम तऽ कखनो काल पान तान खाइयो लै छी जे छै से बताबै छी लेकिन हुनका हम आइ तक एकटुक सुपारियो खाइत नहि देखलियै तऽ ओहि संस्कारमे जखन जा कऽ हम रहलियै तऽ स्वाभाविक छै जखन अहाँ ओहन लोक संगे रहबै तऽ अहाँके हुनकर वला तऽ नहि एखन हुनका जकाँ तऽ हम एखनो नहि बनि सकै छी जे हुनकर सजन्ता छनि लेकिन किछु ने किछु गुण तऽ अहाँके शरीरमे अयबे टा करत रहलै बात सीखयके तऽ देखियौ ओहू समयमे हुनका लग बहुत रास कलाकार जाइ छलखिन हूँ सीखयके लेल हमहूँ गेल छलियै माँ भगवतीके एहन कृपा जे ओ अपना संगे हमरा राखि लेलथि राखि लेलाके बाद जे छै से हुनका संगे रहै छलियै कोनो प्रोग्राम मे एकोटा गीत गाबैके मौका भेटै कोनोमे पाँचोटा भेटै कोनोमे नहियो भेटै लेकिन प्रोग्राममे गीत गेनाइ हमरा भेटए नहि भेटए से बहुत मतलब नहि राखै छलै मतलब ई राखै छलै जे ओ केना प्रोग्राम करै छथिन ओ केना लोककेँ खुश करै छथिन आ सभ दिने एकटा हम तऽ हालाँकि भैया कहै छियनि सभ दिनसँ लेकिन एगो बेटा जकाँ जहिना एगो बेटाके लोक मानै छै तहिना जे छै से हमरा मानै छलै समस्त परिवार समस्त परिवार पूरा परिवारके लोक एगो बेटा जकाँ एगो भाय जकाँ हमरा सभ दिनसँ मनलथि तऽ इएह छै जे गुरुके सेव कऽ रहलियै गुरुके पकड़ि कऽ रहलियै तऽ भगवान हमरो दिसन तकलखिन जे आइ मानि लिअ सभ मानै छथिन जे बात छै सभ हमरा जे छै से नाम भेल पहचान भेटल तऽ ई हुनकर महानता छलनि आइ हुनकर कृपा छलनि जे आइ अपना संगे राखि कऽ एगो माधवके जे छै से बना देलखिन भाइजी यौ अहाँके इहो सुनू मिथिला रत्न मिलल विभूषि ई सभटा मतलब कोनो किया अवार्ड मतलब छुटल छै बाँकी छै मिथिलामे कोनो एहन जे बचल होय अहाँके अचीव केनाइ देखियौ ई सम्मान जे होइ छै ने सम्मान जाहि लाइनमे जे काज करै छथिन हुनका लेल बहुत पैघ होइ बहुत पैघ बात छै सही बात छै लेकिन हम जहाँ तक बुझै छियै जे ई सम्मान तऽ हमरा भेटबे कयल लेकिन हमरा लेल सम्मान बुझियौ कि कृपा बुझियौ सभसँ बड़का मिथिलाके जतेक भी सुननिहार छथि मैथिली गीत संगीत हूँ ओ हमरा बहुत बड़का हमरा पर कृपा कयने छथि जे शायद हमर ई सौभाग्य यऽ जे हम जखन कतहु कार्यक्रम करय लए जाइ छी जतय नहि गेल छियै पहिल बेर जा रहल छियै तऽ ओहि बेर तक ओसभ बुझै छथिन जे ई कलाकार छी लेकिन तकर बाद ओतय गेलाके बाद एक बेर गेलाके बाद ओहि बेरके बाद ओसभ बुझबे नहि करै छथिन जे ई कलाकार छी बुझै छथिन केओ बुझलथि भाय छी फिल्म केओ गेलहुँ बुझलथि बेटा भेल तऽ छै कि नहि जे एना कऽ कऽ अगर अहाँ जीवन चलेबै ने तऽ जीवन लम्बा चलै छै स्टारनेस बेसी दिन नहि रहै छै सही बात छै स्टारनेस किछु नहि छियै आइ अहाँके ऊपर भगवती सहाय छथि काल्हि ककरो दोसर पर हेथिन एके अहीं नहि ने रहबै सब दिन सही बात सभके मौका एतै जे मानि लिअ सभ आगू बढ़तै आ सभके आगू बढ़बाक चाही जे जाहि फील्डमे लागल छथि भगवान करै सभगोटे आगू बढ़ैत भाइजी एगो पगली सीरीज आयल छले अहाँके जाहिमे लड़का आइयो स्टेज पर हम देखै छियै जाहिमे एक बेर लाइव देखलहुँ अहाँके कनवी गीत जे छथिन ने एक जे स्टार्टिंग मे छलखिन से गेलखिन भायजी आओर आधा से बेसी ऑडियंस मतलब ओकरा गाबि रहल छै दर्शक सब देखौ होइ की छै ने जे सच्चाइ छै जखन अहाँके कोनो गीत हिट भऽ जायत मार्केटमे हँ हँ तऽ हमसभ हिट ककरा मानै छियै कोनो भी गीतके अपने कोनो गेलहा भगवती गीत गेलियै हूँ कोनो महादेवके गीत गेलियै तऽ अहाँ तऽ जानै छियै जे हमरा भगवानके प्रति बहुत आस्था रहैए आओर खाली समयमे आ जखन हमरा प्रोग्राम नहि रहैए किछु नहि रहैए तऽ हम कोनो मन्दिरे जाइ छी हूँ आ हमही ने हमर बच्चा पत्नी सब हमरा संगे जाइ छै ओहि मन्दिर सब जे कहियो गेलहुँ अपन गाम घरके मन्दिरमे ताहि सबमे अगर मानि लिअ हम अपन गीत कोनो महिलाके मुँहसँ सुनि लै छियनि मन्दिर सबमे गाबैत हँ हँ कोनो कीर्तनमे जे किनको तहन हम बुझै छियै नहि ई गीत हमर चलल तो ओहि समय केले जाके ठंडक मिल हँ, के ओहि हवा समय मे होइया काज ठंडक केलहुँ मे किछु ई अगर हम गेली तहिना कोनो लोकगीत गाबै छियै कोनो सैड सॉग गाबै छियै तऽ ओ जखन अहाँ पब्लिक के बीच मे गाबि रहल छीयै आ पब्लिक अहाँ के सपोर्ट कऽ रहल छैथ ओहि के संगे गाबि रहल छैथ तहन होइ छै ने ई गीत हमर चलऽ ई गीत हमर सफल भेल सफल सभ गीत होइ छै लेकिन कोनो कोनो गीत एकटा एहन होइ छै जे लोक के बीच मे छाप छोड़ि दै छै

डर तऽ भेल हैत स्टार्टिंगमे जहन अहाँ केने हेबै मतलब एगो पहिला शो जहन अहाँके हैत काँपि रहल हेबै किछु एहन फीलिंग देखियौ एक्चुअली हमरा डर कहियो नहि भेल मतलब धड़कने ओ नहि तऽ- नहि हमरा नहि ई भेल। सब चीज कहियो नहि भेल झूठे किछु कहि दी एहि दुआरे कि मानि लिअ हमर नसीब नीक छलए जे हम पहिले कहलहुँ जे ओहि गुरुके जाकऽ सान्निध्यमे रहलियै जे जिनकर ओहि समयमे पूरा जतऽ जाउ ततऽ राम बाबू झा राम बाबू झा राम बाबू सही झा बात छै आधा लोक तऽ भगवानो मानै छै एतऽ लोक अहाँके सुनलियै हँ तऽ ओतऽ जे छै से अहाँके आब ओ कार्यक्रम कऽ रहल छथिन आ अहाँ देख रहल छी हूँ मानि लिअ अहाँके ए कनि कालके एगो लेल कहै छी जे माँ पिता जिनका घरमे रहै छथिन हूँ तऽ मानि लिअ अहाँ कोनो काज करै छी घर बनबै छी या कोनो बिजनेस शुरू केलहुँ किछु केलहुँ तऽ भऽ सकैए अहाँके माँ पिताजी एको गो रुपैआ नहि देत हूँ भऽ सकैए हुनका लग नहि होनि ओ नहि देत लेकिन जँ ओ खाली एतबा कहि देता जे कर ने तोरा संग छियौ हँ तऽ अहाँके मनोबल सीधा आसमान पर पहुँच सपोर्ट एगो बहुत बड़का फैमिली सपोर्ट जे छै से तऽ तहिना मानि लिअ जतऽ जाहि आदमीके राम बाबू झा जी के आदरणीय राम बाबू झा जी के सपोर्ट भेटलै आ ओ मंच पर रहै छलखिन हँ तहन हम गेबै तऽ जकर गार्जियने रहतै लगमे तऽ ओकरा कथी के डर हेतै ओ तऽ गाबि लेबे करतै तऽ हमरा कहियो डर तर ई नहि मंच पर डर तर नहि भेल जे मतलब देखियौ हम पहिले कहलहुँ जे हम शुद्धके पब्लिक संगे हिल मिल जाइ छियै हँ अहाँके देखलहुँ हम कि जेना लागि रहल छलै कि जे अ अहाँ गाबि रहल छलियै आर पब्लिक जेना छलै ने ओ एगो जे ने कहै छै ओकर डुवेट चलि रहल छलै जे मतलब जोड़ी मे नहि चलै छै जे ओना चलि रहल ई हुनकर सबके प्यार आशीर्वाद छनि जे मानै छथि सच्चाइ छै ई हमरा नहि लागै शायद बहुत कम मतलब सिंगर छथिन अपन के तरफ जे गायक छथिन हुनका साथ डुवेट करै तऽ ऑडियंस के देखल जाइ छै ओहिमे अहाँ देखियौ सब प्रोग्राम नीक करै छथिन अहाँ जाहि दिन जे कलाकार जतय रहै छथिन ओहि दिन वएह प्रोग्राम नीक करै छथिन आ सभके अपन अपन स्टाइल छनि हँ सभ अपना अपना स्टाइलमे करै छथिन तऽ ताहि दुआरे ई नहि छै जे हमही टा करै छियै सभ अहाँ हमरा तऽ एहन कतहु नहि केओ भेटलै जे कहलै जे फल्लाँ कलाकार नहि नीक प्रोग्राम कऽ कऽ गेलखिन हँ तऽ एहन टाइपके तऽ हमरा केओ कतहु आइ तक नहि भेटलै हँ तऽ एकर मतलब छै जे सभ कलाकार प्रोग्राम बढ़िआँ करै छथिन जे जतय जाइ छथिन हँ सभके अपन अपन अन्दाज छै सबके अपन अपन अन्दाज छै सब अपना अपना अन्दाजमे प्रोग्राम करै छै घरमे भोरमे अपन जस उठि कऽ अपना अपना घर जाइ छै इएह अहाँ जे एखन बात केलियै हँ इएह वजह शायद हमरा लागैए पूरा मिथिलामे तऽ अहाँके प्यार दुलार मिल रहल यऽ कि अहाँ कखनो भी बड़प्पन या कोनो भी घमंड टाइप नहि अखन तक नहि आना देली अति अहाँके फैन बेस स्ट्रॉन्ग यऽ मिथिलाके हमरा माने लागैए कि जे मिथिलामे अखन मतलब करंटमे अते पॉपुलरिटी किनको पास हेतै

सरस जी के आदरणीय सरस जी के बहुत रास गीत सब गेने छियै और बहुत रास छथिन कवि मायानंद मिश्र कन्हैया तिवारी जी भऽ सकैए किनको नाम छूटि जाय एहिके लेल क्षमा प्रार्थी तऽ बहुत रास मतलब छथिन छथिन जे मतलब कऽ रहल छथिन अहाँ संगे जुड़ल छथिन हँ तऽ बहुत दीपक गजनवी जी बहुत रास एहन छथिन जिनकर गीत एखन हम आ सब गीत नीक लिखै छथिन जखन नीक लागे हमरा नीक अहाँके लागै छै दिल हम कतहियो तखने गाबी टच भेल हुए कोनो एहन गीत जे अहाँके आइत हैत कि जे आइ तक मतलब ई गीत जे हम गेलौं हँ मतलब होइ छै ने कि जे एगो लागै छै कि यार ई गीत हमर मतलब होयके चाही मतलब इएह गीत हमर छै जे हमर पहचान एक तरीका सँ मतलब एगो खुद के नै जे टच कऽ जाइ छै कोनो गीत तैयौ अ ओना तऽ हमरा सब गीत नीक हँ लागैए ई हम नॉर्मल पहिलेहे हँ कैह देलौं लेकिन एगो अ आदरणीय अजय सर के एगो गीत के दू लाइन छलै

हम सौंपि देलहुँ जीवनके भार अहींके एहिमे शब्द सब एते बढ़िआँ बढ़िआँ छलै कनिको अछि नाम ई उपकार अहींके मतलब एते सुन्दर सुन्दर शब्द सब छलै ने अगर हम खाली समयमे बैसल रहै छी तऽ एक बेरके ई गीत जरूर सुनै छी ई गीत अहाँ खुदो अपन गीत सुनै छियै कखनो घर पर रहलहुँ खाली वाली तऽ होइत होइए देखियौ हमरा गाना सब तऽ हम सुनै छियै एहन बात नहि छै आ खास कऽ कऽ हम अपन भजन बेसी सुनलहुँ हँ आ भजन सभ ज्यादा सुनलहुँ लेकिन हम दोसरो कलाकारके भजन सभ सुनै छियै हँ ज्यादातर हमरा आब अगर बात करबै तऽ भजन सभ हमरा ज्यादा इंटरेस्ट रहैए तऽ हम दोसरो दोसरो कलाकारके भजन सभ जे हमरा नीक लागैए जे सुनैके इच्छा रहैए तऽ हम खूब सुनै छी अहाँके इन्स्पायर्ड के केलक सिंगिंग करै लए एनाही मतलब सवाल आयल कि जे अहाँ जकरा देख कऽ कहने कि यार हमहूँ सिंगर बनऽ चाहै छी होइ छै ने किछु एगो रोल मॉडल भऽ जाइ छै एगो हीरो भऽ जाइ छै देखियौ तऽ ओ अगर अहाँ मनबै तऽ हमर गुरुदेवे छथि आदरणीय श्री राम बाबू लाल हुनके देखियौ ने बचपनसँ भगवतीके गीत हुनकर हम दीवाना छलियै कोनाके लिखलहुँ मैया हमरो करम गति हे जगदम्बे माता धूप दीप माला लेने छल हँ लेकिन जखन हम दसमी तक छलियै ने तऽ एहन कोनो हमरा दिमागमे नहि छलए जे हमरा सिंगर बनयके बस गाबै छलियै हमरासँ नीक तऽ हमर भाइजी गाबै छलखिन तऽ हमरा गामके छथिन अपने गामके बगलके गामके की कहबै घरके हमरा सभके जेठ भाय छथिन बबलू भैया ओ कहलखिन जे तू नीक गाबै छँ चल तोरा हम जे छै से बेनीपुर लऽ चलै छी उएह हमरा लऽ कऽ गेल छलखिन हँ बौआ आ ओतय लऽ गेलखिन तऽ देखियौ कृपा होइ छै ककरा पएरसँ ककरा अथीसँ अहाँ आगू बढ़ि जेबै की अहाँ ई किस्मत छै ई कखन यू टर्न लेतै तऽ एकर अहाँ भरोस नहि कऽ सकै छी फेर बहुत दिन हम प्रोग्रामो केलियै दिल्ली चलि गेलियै कमाइ लए फेर ओतऽ पुष्कर भारती जी के फोन एलैन हूँ तऽ ओतै फेर फोने पर बात भेलै तऽ फेर ओ हमर छोटकी भौजी एलबम जे छै से जय श्री कैसेट सब बनेने हँ छेलखिन फेर ओतऽ सँ जिन्दगी यू टर्न लेलकै तऽ फेर हम दिल्ली सँ आ फेर एक डेढ़ महीना दू महीना रहि कऽ आ फेर हम गाम चलि एलियै तऽ ई तऽ जिन्दगी छियै अहाँ के कखन यू टर्न लेत कतऽ ककरा कतऽ सँ कतऽ पहुँचा दै छै ई सबटा ऊपर वला जानै छथिन ई आओर केओ दोसर जानि नहि सकैए जे ककर जिन्दगी कखन यू टर्न लेतै तऽ भगवानके एहन कृपा भेलनि मैयाके एहन कृपा भेलनि जिन्दगी यू टर्न लेलकै आओर चलि रहल छै सभ मानै छथिन उएह छोटकी भौजीके भऽ जाइके जरूर ई अहाँ कहलियै हमरा याद आबि गेल कि जे बहुत हिट गाना बहुत मतलब सभके जुबान पर एखनो हेतै ई गाना अहाँ कथी कहने छलियै भौजी यै हँ भौजी अइ से हँ हँ भौजी यै तऽ भौजी कहै छथिन की यौ एगो बात कहू तऽ हँ अहाँके बियाह तऽ भैया से भऽ गेलै हमरा पर दया नहि आबैया इएह सब छै डायलॉग सब

छपरा सिवान सब मे सेहो ई गीत बाजै छै। ई बहुत जगह बाजै छै गीत, हम तऽ सोशल मीडिया पर देखै छियै अखनो ई गीत के सब रील बना बना कऽ वायरल भऽ रहल यऽ। तऽ हम तऽ पहिले कहलहुँ जे ई सब किस्मत के बात छै। और लोक के किस्मत पर भरोसा करबाक चाही। तऽ ई किस्मत जै दिन यूटर्न लै के रहै छै ने लऽ लेलक ओ अपने लऽ लै छै। बाँकी लोकके कर्म तऽ करबाक चाही सभके करबाक चाही अगर मानि लिअ हमर नाम भऽ गेलै लोक हमरा चिन्हऽ लगलखिन जानऽ लगलखिन प्यार दै छथिन आशीर्वाद दै छथिन लेकिन आब जे हम एकोटा गीते नहि गेबै मार्केटमे रहबे नहि करबै प्रोग्रामे नहि जेबै करै लए तऽ फेर तऽ धीरे धीरे हम खतम भऽ जेबै बिल्कुल सर तऽ हम की कहलहुँ जे अहाँके जखन कोनो भी गीत आबै छै तऽ हम बुझै छियै हमर ई पहिले गीत यए ओ एनर्जी ओ पैशन के साथ अहाँ प्रयास गाबै हरदम छियै। केलहुँ जे कहुना गीत एगो चलबाक चाही चलबाक चाही चलबाक चाही हरदम प्रयासमे लागल रहलहुँ आ कोनो गीतकारके कलममे एहन रहै छै जिनकर गीत गाबै छियै तऽ सभसँ देखियौ सभसँ बड़ाइके लायक छथिन गीतकार किएक तऽ शब्द तऽ बना कऽ उएह दै छथिन हँ सही बात छै आ हुनके गेला शब्दपर अहाँ चमकि जाइ छियै जिनका जे गीत लिखि कऽ दै छथिन जे जिनकर ओ एकटा भगवानके रूपे छथि

अच्छा एकटा बात कहियो मानि लिअ हम कलाकार छियै तऽ हम अपने टा थोड़े देखबै नहि हमरा लेकिन टाइम नहि मिलैत हुए कोनो हमरा सबके नहि देखने होइए मतलब देखियौ ई Instagram बात पर। तऽ सत्यता छै जे हमरा लग समय बहुत कम रहैया ई- हँ, ई बिल्कुल। एहिमे हम झूठ एहि बातके नहि काटब एहि दुआरे जे आब मानि लिअ अहीँके आइ डाायरेक्ट बात भेलै हम अहाँके बजेलियै आ कते जगह मानि लिअ हम हम कखनो झूठा साबित नहि हुअ चाहै छी असलमे सत्यता इएह छै मानि लिअ एक तऽ हमरा लगातार प्रोग्राम रहैए अयलाके बाद हम बेहोश भऽ कऽ सुति रहै छी तकर बाद हमरा बीच बीचमे आब दुर्गा पूजा एलै काली पूजा एलै छठि एलै कोजगरा एलै ओ हमरा समय निकालि निकालि कऽ जे छै से ओकर गाना सेहो बनबय पड़ैए जा जा कऽ प्रोग्राम लए जे केओ फोन करै छथिन तिनकोसँ बात करय पड़ैए भरि दिनमे दू सए आदमी फोन करै छथिन तऽ अगर हम मानि लिअ नहि उठा पेलियै सुतल छियै तऽ फेर हुनका कॉल बैक करै छियै हूँ सभसँ बातो करऽ पड़ै छै आ फेसबुक आ ई इंस्टाग्राम वा या व्हाट्सअप टाइम कम मिलल तऽ आब हम कते चलेबै हँ जखन फ्री भऽ कऽ बैसल रहलहुँ तहन तऽ हम अपन किछु नहि देखै छी हम दोसरे दोसरे के देखैत रहै छी

अहाँ सब शो तऽ लगातार कन्टिन्यूटी के साथ अखन जेनाकि आब दुर्गा पूजा छै तऽ पाँच दिन छओ दिन लगातार लेने हेबै अहाँ सब बुकिंग हूँ हेतै हूँ आओर लगातार राति भरि जगनाइ फेर सुबह आबि कऽ मतलब घर पर एनाइ सुबह आओर फेर घर के काज राज किछ केनाइ फेर ककरो फोन रिसीव केनाइ नहि उठेनाइ तऽ ओहो बड़ा दिक्कत फेर अगिला डेट्स फिक्स केनाइ कि कहिया गीत बनतै मतलब सभटा मैनेज केना कऽ लै छी आओर फिटनेस पर एखनो काज कऽ रहल छी

अहाँ किनको नाराज नहि कऽ सकै छी अहाँ सभके खुश राखय चाहबै तऽ जखन अहाँ ओहन अपन दिनचर्या बना लेबै ने तऽ कोनो प्रॉब्लम नहि होइ छै हमरा मेहनत अहाँ तैयो ओते बहुत ज्यादा कऽ लै छियै तऽ मेहनत करबाक चाही ने मेहनत नहि करबै राति बेर अहाँके देखै छियै ओ शो कमसँ कम किछु नहि तऽ चारि चारि घण्टा तऽ अहीं रहै छियै फील्डपर एक दू घण्टा लागै हमरा कलाकार सबके देखै छियै चारि घंटा एते डिमांड रहै छै ऑडियंस के कहै छै तऽ अहीं कहियो हम लाइव देखनार अहूँ सब देखते हेबै लेकिन असल Comment- बात हम बता दी अहाँ जे केओ कलाकार प्रोग्राम करै छथिन हम्म, किनको से अहाँ पूछि लेबै सब इएह जवाब देता जे पब्लिक देख एलै ने ओ घरमे नहि रहि सकैए जे श्रोताके प्यार आशीर्वाद लऽ एलै कतबो हमसभ थाकल रहै छियै तैयो मन कतबो करै। आवाज लागल रहै छै तऽ अगर प्रोग्राम आबि जाइ छै तऽ नहि छोड़ै छी चलि जाइ छियै प्रोग्राम करै लए भाइजी मैथिली इंडस्ट्री जे छै अहाँ तऽ बहुत अनुभवी छियै मतलब बहुत साल दऽ चुकल छियै अहाँ इंडस्ट्रीमे अहाँके लागि रहल यऽ कि जे आबैवला भविष्य जे छै मैथिली इंडस्ट्रीके ओ कते सालमे मतलब किछु एहन जेना साउथ सब जे छै से कते आगाँ चलि गेलै बॉलीवुड कते चलि गेलै एतऽ पैसा एखनो फंडिंग अहाँ नहि फाइनेंस नहि भऽ रहल छै हम जेनाकि वीडियोज बनबै छी हमरा देखने हेबै अहाँ छापामारी एखने अहाँ देखनहिये छियै देखने छियै कि नहि एखन तक देखलियै तऽ बहुत फंडिंग के दिक्कत होइ छै नहि कऽ पाबै छै ओ लेवल के काज कियाकि पूरा दिन ध्यान रहै छै कि कैमरा मैन एलै ओ एलै दिस एलै दैट एलै मतलब टीम नहि जमा कऽ पाबै छै तऽ ओ तऽ ओ चीज केना मैनेज करियौ मतलब हम अपन पर्सनली पूछि रहल छी सवाल कि केना अहाँ मैनेज कऽ लै छियै ई सब चीज के केना करियै हमसभ ई बच्चा सभ केना सिखतै ई चीज के अनुभव अपन कनि देतियै देखियौ ई इंडस्ट्री जे छै से सभ दिन सँ मैथिली एकटा अलग चीज छै अहाँ एकरा दोसर सँ कम अथी नहि कम्पेयर नहि कऽ सकै छी नहि कऽ सकै एहि दुआरे नहि कऽ सकै छियै जे एतय सभटा नीके चीज सुननिहार छथिन एतय नीके चीजके लोक ज्यादा पसन्द करै छथिन तऽ स्वाभाविक छै जे जेना मानि लिअ अहाँ कोनो काज एखन शुरुआत केलियै तऽ अहाँके एखन परेशानी हएत एखन अहाँके परेशानी हएत बहुत स्ट्रगल काज करैमे हएत लेकिन

सभ कलाकार बना रहल छथिन जे नया एलखिन सेहो जे पुरान एलखिन सेहो सभ बना रहल छथिन सभ अपना अपना लए मेहनत कऽ रहल छथिन तऽ कहै तऽ सभ अपना लए छथिन लेकिन जखन ओ नाम होइ छै तऽ मैथिलीए भाषाके नाम होइ छै ककरो गीत अगर चलि गेल तऽ ओहिमेसँ जकर गीत चलि जाय तऽ नाम तऽ मैथिलीएके भेल तहिना आब अहाँसभ जकाँ आओर बहुत रास गोटे एलखिन हेँ जे अपन अपन काज कऽ रहल छथिन अहाँकेँ खुद बुझाइत हएत जे मानि लिअ दू महीना पहिले अहाँ कतऽ छलियै आ दू महीना बाद अहाँ कतऽ छी तऽ ई धीरे धीरे एहि लए हिम्मत नहि हारैके छै काज करैत रहियौ आ एकदम अहाँ सब सब गोटे धीरे धीरे एस्टेब्लिश भऽ जेबै सब गोटे जगह पर आबि जेबै आशीर्वाद दियौ जे ई सब सबटा छै एकदम खूब आशीर्वाद सही यऽ भऽ जाय खूब आशीर्वाद यऽ खूब अहिना नीक नीक चीज सब बना बना कऽ लोकके देखाबैत रहियौ आओर कनि पेशेंस राखऽ पड़त एखन नयामे एलियै हँ तऽ कनि पेशेंस राखऽ पड़त बिल्कुल भाइजी हम हमर गाँव अन्दौली अहाँके तऽ बच्चा रही ने छोट हमसब तऽ एगो गीत छलै अहाँके कि कि बतैयो तोरा मम्मी गे हमरा प्यार करो सबके जुबान पर सब बच्चा छोट छोट के जुबान पर ई गीत रहै देखियौ ओ सब जे समय छलै ने ओ ओ दौर एकटा अलग दौर छलै लेकिन आब की भऽ गेलै हन एखुनका जे दौर छै अहाँ जतेक नीकसँ नीक गीत गेबै ने अहाँके तते प्यार आशीर्वाद भेटत भऽ सकैए व्यू कम भेटय भऽ सकैए व्यू कम भेटय लेकिन अहाँके ओतयसँ प्यार देखियौ एगो दौड़ होइ छै जाहि दौड़मे अहाँ की केलियै नहि केलियै तऽ ओ एकटा दौड़ होइ छै एखन जे दौड़ चलि रहल छै दोसर बात जखन अहाँ नमहर हेबै ने तऽ अहाँपर दायित्व बढ़त तहन अहाँके ई हैत जे नहि हम हम की कऽ रहल छी एहि चीजके बारेमे हमरा सोचबाक चाही तऽ ओसभ समय छलै की बतैयौ तोरा मम्मीके प्यार धियापुता बला बात छलै नौजवान बला बात छलै लेकिन आब जे छै से हमसभ ज्यादासँ ज्यादा जे छै से एकदम मतलब जे सारा आदमी बैसि कऽ घर परिवारमे सुनि सकैत

बीच बीच मे कहियौ एक्चुअली समयो नहि भेट पाबै जी छै युवा सबके अखनो अहाँ दिल के धड़कन छै मिथिला के ई बात अहाँके मानऽ पड़त ई एखनो अहाँके स्टेज पर अहाँ जाइत हेबै तऽ ई अनुभव करैत हेबै कि अहाँ स्टेज पर पहुँचलियै आ उम्हर पिकारी स्टार्ट होइत हेतै ई सच्चाइ छियै हम तऽ पहिले कहलहुँ जे ई सब सब जे छै ने से कोनो जन्मके एहि जन्मके कहियो कऽ अहाँके नीक कयल यऽ जे अहाँके लोक एते प्यार आशीर्वाद दै छथि आओर हम पहिले कहलहुँ जे जमीनसँ जुड़िकऽ रहथिन हुनका आशीर्वाद भेटबे करतनि अगर मानि लिअ हमरामे स्टारडम आबि जेतै ठीक छै हम स्टारडम देखा सकै छी लेकिन ककरा देखेबै हिनके जे बनेलखिन हँ ककरा देखेबै एखन जे हम अपना माँ पापाके आबि कऽ कहियै जे हम बहुत बड़का कलाकार भऽ गेलियौ तऽ ओकर जवाब की रहतै जन्म तऽ तोरा हमही देने छियौ बेटा तऽ तूही छे हमर। आ सपोर्ट तऽ हमही देलियौ तोरा। तऽ तहिना जे अहाँके बनेलक तकरा लग अहाँ की स्टार्डम देखेबै हँ राखि ले तऽ ठीक छै। हँ पापी पेट के सवाल छै एहिसँ घर परिवार चलै छै। दूगो पाइ लोकसँ मङ्गलहुँ लोक रुपैआ दै छथिन। ताहिसँ अपन परिवार चलै छी आब जे छै कखनो मतलब ई बनैके मतलब यए कि जे कोनो फिल्म प्रोड्यूस करबै या किछो किएकि फ्यूचर प्लान भऽ सकैए जे आब फिल्म बनाबी मैथिलीमे जहन मैथिलीके लेल एतेक किछु केलियै अहाँ तऽ देखियौ फिल्मोके हमरा लेल बहुत चीज मोनमे यऽ हमरा तऽ करबै बहुत- लेकिन अहाँ बहुत चीज करबै हम करबै लेकिन छै कि एखन जे कनि हमरा समयके कमी रहैए सही बात आ मानि लिअ हम कोनो काज करबै ओहिमे हम अपने रहबे नहि करबै

आइ बहुत किछु भेलै आओर कोनो एहन मनमे सवाल यऽ अहाँके जे मतलब हम अहाँके लागैत हैत कि जे मिथिलाके बौआ एतै तऽ हमरासँ पूछत या फेर एहन किछु छूटि गेल होयत अहीं बाजि सकै छी कोनो एहन सवाल जे छूटि पड़ि गेल होय कियाकि अनुभव एते नहि यऽ हमरा जते अनुभव छलै ओते हम चौबीस सालके अनुसार अहाँसँ पूछि लेलहुँ अहाँ अपन देखियौ अनुभवके अनुसार- अहाँसँ हम खुश एहि दुआरे छी हँ, बिल्कुल। जे अहाँ जे पुछलहुँ से हमरा बारेमे पुछलहुँ आ एहिसँ हम सभसँ ज्यादा खुश छी आओर वएह हेबाके चाही पॉडकास्ट भाय जे एनाही होइ छै कि अहाँके हँ बारेमे हमरा जननाइ यऽ हमरा ककरो दोसरके बारेमे जेनाइ छै तऽ ओकरासँ नहि पुछि लिअ हम जा कऽ ताहि दुआरे जे छै से अहाँके माँ भगवतीसँ इएह कामना करै छी अहाँ खूब आगू बढ़ू आओर अहाँके लेल तऽ हम कामना सेहो करै छियनि बाँकी मिथिलाके जे केओ भी कलाकार छथि क्रिएटर छथि न्यूज चलाबै छथि जे केओ भी काज कऽ रहल छथि माँ भगवती से इएह कामना करै छियनि सबके सफलता भेटनि सब अपन अपन परचम लहराबथि जखन सब मिल कऽ जे छै से परचम लहरेथिन तखने मिथिला मैथिली के नाम हेतै जे जाहि विभाग मे छथि वएह विभाग मे मिथिला के बस हँ नाम ओहिमे बस मिथिला के नाम करथि सब गोटे माँ भगवती से इएह कामना जे हमरो पर दया केने रहैथ सब पर दया करथिन जे सब आगू बढ़ैथ तऽ आइके भायजी एते लै छी अहाँके अहाँसँ आशीर्वाद कि आइ एतबी कयल जाय आ अहूँ सभगोटेसँ आग्रह निवेदन करब जे बहुत नीक छथि आओर बहुत नीक स्वभावके छथि तऽ सभगोटे हिनकर जे चैनल छै हिनकर जे मानि लिअ मिथिलाके बौआके नामसँ पेज छै या जे ई एखन टॉक शो चलाबै छथिन अङ्गना दलान तऽ सब गोटे देखियौ बच्चा के अपन आशीर्वाद दियौ आओर जे केओ काज करै छथि मिथिला मैथिली के लेल सब गोटे के आशीर्वाद दियौ अहीं सब के आशीर्वाद के बदौलत केओ आगू बैढ़ सकै छैथ जय मिथिला जय मैथिली सब गोटे के प्रणाम